Mae chi siwr o fod wedi cael digon ohona i nawr, Daf Pris eto, yng nghanolfan Millennium yng Nghaerdydd, yn mwydro dal am gemau cyfrifiaduron. Uh, ond rhywbeth falle i leddfu'r poen, Rhys Lloyd wedi dod i siarad efo fi ynglyn â'i brofiad e o sgwennu ar gyfer gemau cyfrifiadur. Diolch am siarad â fi, Rhys. Siwma'r dydd heddiw? Wel, mae'n diddorol. Mae'n... Dydw i ddim fel arfer yn dod i math yma o uh, achlysurau, achos dwi'n artistadwr a jyst yn gweithio fan y cyfrifiadur. Mae'n um, mae llawn geeks a nerds um, sydd efo lot o, ie, yeah, pobl fel chdi, deg gwir. Ond mae'n diddorol, mae'n diddorol iawn, deg gwir. Beth wyt ti'n gweithio arno de? Beth sydd wedi dod o ti fan hyn heddiw? Wel, ychydig o fisoedd yn ôl, ges i gyfle uh, i addasu neu lleoli neu lleoleiddio, localize, localize localization, dwi'n fawr gael Saesneg amdano fo, gêm um, pos gwrthrych cudd, sef fath o gêm felly, da chi yn just yn chwilio am wrthrych er mwyn symud ymlaen i'r cam nesaf. Um, trwy Esperorec, Esperorec a Llywodraeth Cymru wedi ddatblygu, uh, wedi um, ariannu'r prosiect yma, trwy cwmni o'r enw Oyster World uh, yn Nhreforys, a wnaethon nhw ofyn i fi jyst i, i addasu, lleoli, lleoleiddio y gêm i'r Gymraeg. Y, y gêm yw dirgelwch y marcwys trasor cydd. Na fo, ie, yeah, dirgelwch y marcwys, yn seiliedig ar um, nofel The Great Gatsby yn reiddiol. Mae'r oh. mae cwmni yn cymryd llyfrau sydd allan o hawlfraint, hen lyfrau felly, mae Gatsby yn yr, uh, bynnag oedd yn 19 rhywbeth, A, a wedyn maen nhw'n gallu chwarae gwmpas efo'r stori um, hefo beth sy'n digwydd, uh, ond cadw'r cymeriadau. So o'n i'n teimlo, wel, The Great Gatsby ddim yn gweithio yn, yn Gymraeg, mae'n gyfle fan hyn i wneud rhywbeth gym, uh, yn, yn y Gymraeg, felly nes i'n mynd ati, o'n i diddordeb mewn yn hanes um, Marquis, The Dancing Marquis, Marquis um, Sir Fôn, Marquis of Anglesey, ystalwm. A uh, so nes i cymryd um, hwnna fel sail

Ti mae o eisiau. A galla i ddeall pam. Ti ydy'r pensaer gorau yn y ddinas. Ydy hynna'n golygu gai godiad cyflog? Mae'n anodd credu byddai mynd i flas hyfryd o'r diwedd. Roedd Harry Paget, y Marcwis, yn ŵr hynod. So, tro yma, ti sydd wedi bod yn, yn sgwennu y gêm yn y Saesneg ac yn y Gymraeg? Na, just yn y Gymraeg. Oedd y gêm wedi wneud yn barod, um, um, yn un o nifer ohonyn nhw, maen nhw'n gwneud Pride and Prejudice, dim o bod Frankenstein ar y gweill, lot o, lot o, o lyfrau tebyg, um, gyd yr un fath, uh, pot o gythrych cudd yma, dwi'n ffindio'n anodd fewn i ddeud yna. A, a, a wedyn, so nes i just wneud yr addasiad Gymraeg, ond wrth gwrs o hwnna, o'n i'n cael cyfle i i newid, nid newid y stori gymaint hyn, ond newid rhai o'r cymeriadau. Ie, yes, so ti wedi cael eitha lot o fewnbwn i fewn i strwythyr y stori tro ma felly? Wel do, o ran y teitl, mae teitl yn newid sbon, mi o'na sôn am newid rhai o'r delweddau, dwi'n gwybod mae, um, oedd hyn ddim yn bosib tro hyn, um, ond ella, wel, dweud gwir, beth dyn ni'n chwilio amdano yn y dyfodol, ydy fy ni'n gallu gwneud hyn efo nofelau, nofelau straeon Cymreig. Um, dyna sy'n wir newid. Fi'n credu bydd stafell ddirgel yn neud y gêm cyffroes dros ben. Wel, falle bod yna enghreifftiau gwell na hynny. Wel, oedd hi'n licio sy'n y cysgod y cryman. Mae'n rhywbeth am, am hynna. Yeah, yeah, yeah. A dyn nhw allan o hawlfraint, allan ni, allan ni newid i'r cymeriad. Wrth gwrs, beth fi wedi bod yn dadle ers bel ar fideo 8 yw, dim lot o ots amdano'r iaith Be sy'n bwysig yw bod y Gymraeg ar gael wrth gwrs, achos mm. be sy'n bosib yw ti'n creu'r testyn, mm. a mae'n gallu bod mewn unrhyw iaith wedyn ar, ar draws y byd. So mae'r cysyniad na o dynyddio llyfr Cymraeg yn bwysig i ni. Ydy. Ond as long as bod y gêm yn ddigon da... O, dyma hyd i stori bod yeah. yn union. a, a bob dim. Mae'r ma graffeg o'r hwn yn, yn wych, mae'r track sign yn y fo'n ffantastig. Ethon ni Carol Parry Jones i wneud y prif uh, uh, llais, y prif gymeriad sydd, sydd wedi troi'n detectif. Um, felly dwi'n diolchgar iawn iddi hi, ac oedd hi'n gwneud mwy nag un llais. Mae yna gyfraniad bach gyna i hefyd. Oh. Spotiwch hwnna, os chi'n spotio fe tra'n chwarae'r gêm, a gyda llaw, tor y gefn, Conioff, www dirgelwch y marcwys dot com yw'r lle i fynd i ffindo pob gwybodaeth. Ie. Ac os chi yn uh, mynd i chwarae'r gêm a clywed Rhys yn siarad, twi tweetwch at uh, fideo 8 i gweld os chi wedi sboto fe. Y prif peth i gofio hyn o bryd ydy bod dy'r gêm i hun ddim ar gael, maen nhw'n just, uh, yeah, so chi gofrestru diddordeb a wedyn byddwn nhw'n gadw chi wybod cyn gyntaf phosib pan maen nhw wedi, um, bydd y gem yna i brynu, a dwi'n meddwl bod o'n costio llai na 5 punt. O, greu, os yna rhyw fath o ddyddiad cyffredinol? Dim eto, dim di gael gair efo nhw, mae'n newydd gyrraedd ydw i, ond uh, o fewn yr wythnosau nesaf yma, gobeithio. Wel, um, wrth gwrs, y ti hefyd wedi bod yn gweithio ar enaid coll Master Reboot. Ydy'r profiad yma wedi bod yn wahanol mewn unrhyw ffordd? Mae'n gêm wahanol a dwi'n ffeindio'r fath yma o gêm yn lot haws. Mae hwn yn gêm i bob oedran, i bobl sy'n licio uh, croeseiriau, um, word search a fath yno beth. So mae'n apelio i'r holl deulu, i deud y gwir. Tra bod enaid coll yn ffantastig i bobl yn iau na fi neu bobl sydd yn dall yr PlayStation achos oedd hwnna'r gêm PlayStation gyntaf drwy, yn, yn, yn cefnogi neu'n defnyddio'r iaith Gymraeg. Mi oedd o'n Saesneg a Gymraeg yn y pryd. Yym, felly, yn bersonol ma' hwn yn haws i fi, ond ma' hwnna'n deud mwy amdana i na mae am y gêms. Wel, diolch yn fawr iawn i ti am siarad efo ni yn Fideo Wyth. A finne, Daf Prys, yn mynd i tseco mas y gêm nawr, a falle bydd 'na cwpl o screenshots iddo chi, so cofiwch tseco mas y fideos i gyd sydd 'da ni. Pob hwyl! Dwi am gael cipolwg sydyn i weld faint o waith sydd i angen i ail-greu gogoniant yr adeilad. Dwedodd Tudur y dylwn ni gasglu'r cynlluniau gan y gofalwr. Mister Jones? Oes a bobl? Does na neb yma. Ond mae'r pecyn, os dwi am fynd ymhellach, bydd angen y cynlluniau arna i.